साहित्यांगन में अपने सबक स्वागत है आइ हम बिहार बोर्डक दशम वर्गक मैथिली पाठ्यपुस्तकक काव्यखण्डसँ एकटा कविता लऽ कऽ आयल छी जकर शीर्षक अछि हाथ हाथ सुकान्त सोम द्वारा रचित एकटा प्रगतिशील रचना अछि सुकान्त सोमक जन्म दरभंगा जिलाक तरौनी गाममे उन्नैस सए पचास ईस्वीमे भेलनि आओर हिन्दुस्तानक जे समाचार पत्र अछि हिन्दुस्तान तकर मुजफ्फरपुर संस्करणक लगभग दस वर्षसँ ई सम्पादक छथि हिनक एकटा कविता संग्रह छनि निज संवाददाता द्वारा ओहि संग्रहसँ ई कविता लेल गेल अछि तऽ मेहनतिया मजदूरक जीवन पर आधारित ओकर महत्वके रेखांकित करैत ई कविता अछि आउ हमसभ एहि कविताकेँ बुझबाक प्रयास करी यैह हाथ तँ काज करैत अछि, यैह हाथ माटि कोड़ि फसिलक विकास करैत अछि। कवि कहैत छथि जे काज करैबला हाथ असलमे मजदूरेक हाथ छैक। वैह ओ सक्रिय हाथ छैक जे काज करैत छैक। जेना पहिल उदाहरण ओ लै छथि खेतीक तऽ फसिलक विकास केनहार हाथ असलमे मजदूरेक हाथ छै वएह माटि कोड़ि कऽ फसिलक विकास करैत अछि आओर अन्नदाता बनैत अछि इएह हाथ जनैत अछि कतेक उर्वर होइत छै माटि घाम आ श्रमक सम्बन्ध इएह हाथ काज करैत अछि कवि कहैत छथि जे वएह काज करैवला हाथ ई बुझैत छैक जे कोन माटि कतेक उपजाउ छैक आ वएह बुझैत छैक जे पसीना अर्थात घाम और मेहनतिक की संबंध होइत छैक इएह हाथ काज करैत अछि इएह हाथ जनैत अछि की अन्तर छैक ठाम कुठामक पानिमे समुद्रक नोनछराइन पानि आ गंगाक शीतल पवित्र जल खेतक फसिलमे कते लाभप्रद होइत यह हाथ जनैत अछि असलमे ओहने लोक जे मेहनतिया लोक अछि वह जनैत छैक जे ठाम-कुठामक पानिमे की अन्तर छैक? समुद्रक नोनछराइन पानिसँ खेती नहि भऽ सकैत छैक आओर गंगाक शीतल पवित्र जल खेतीमे कतेक उपयुक्त होइत छैक ओ बुझैत छैक। असलमे जे मजदूर वर्गक लोक छैक वैह कृषि कार्यक समस्त सफलताक लेल जिम्मेदार होइत छैक आओर ओकरे ई सबटा पता छैक जे खेतीक लेल कोन माटि कोन पानि उपयुक्त होइत छैक आगू कवि कहैत छथि इएह हाथ काज करैत अछि इएह हाथ गाछ कटैत सारिलसँ टकराइत अछि आब मजदूरक जे एकटा दोसर क्षेत्र छैक काज करबाक ततऽ अबैत कवि देखबै छथि जे जखन कोनो गाछक सारिलसँ कुरहरि टकराइत छैक तऽ केना ओ पाँखुरक जोर लगा ओकरा कटैत अछि ओ वस्तुतः वएह हाथ बुझैत छैक एहिपर केओ कविता लिख सकैत छथि केओ एकर दर्शक भऽ सकैत छथि केओ एहिपर चर्चा कऽ सकैत छथि मुदा ओ असल अनुभव ओहि मजदूरेक छैक जे ओ कठिन काज करैत छैक पाँखुरक ताकैत आ कुरहरिक चोट सारिलकेँ कतेक ठामसँ तोड़ैत छै इएह हाथ कुरहरि आ हाथक सम्बन्ध जनैत अछि इएह हाथ काज करैत अछि असलमे उएह मजदूर वर्गक हाथ छै जे हाथ कखनो कोदारि पकड़ैत छै कखनो कुरहरि पकड़ैत छै कखनो दोसर तरहक उद्यममे दोसर तरहक यन्त्र पकड़ैत छैक आओर वएह काज कऽ कऽ एहि दुनियामे सब तरहक जे औद्योगिक उत्पादन छैक तकरा आगू बढ़बैत छैक तऽ असलमे ई सब सम्बन्ध वएह हाथ बुझैत छैक कहबाक आशय ई अछि जे जीवनमे जे मेहनतिया मजदूर वर्ग छैक तकर उपयोगिता बहुत अधिक छैक वस्तुतः जीवनके जीवा योग्य बनेबामे ओकरे सभसँ बेसी योगदान छैक आओर वस्तुतः समाजमे वएह सभसँ बेसी उपेक्षितो अछि तऽ कवि मेहनतिया आओर मजदूर वर्गक जे श्रम छै मेहनत छै असलमे तकर स्तुति कऽ रहला अछि ओकरा रेखांकित कऽ रहला अछि आओर हमरा सबके ई बुझेबाक प्रयास कऽ रहला अछि जे एकर जे मूल्य छै एकर जे महत्व छै तकर तकरा बुझनाइ बहुत आवश्यक अछि तऽ हमरा लगैए ई कविता अपने सब नीक जकाँ बुझि गेल हेबै एहिना साहित्य आंगन पर आबे वाला वीडियो देखैत रही सुनैत रही और अपन कमेंट जरूर करी